Былатыан Ойуунускай дойду оҕото Дорогуонап Ньукулай сэһэниттэн быһа тардыы Лаглария Даайыс икки дойду оҕото Дорогуонап Ньукулай икки сэтинньи ыйыттан кубулҕатдаах кулун тутар ыйы бүтүөр диэри иккиэн уохтаах таптал уотун билэннэр бэрт үчүгэйдик эрдии ойохтуу курдук кимтэн да кистэммэккэ олордулар Маннык таптал дьолуттан өллөххө даҕаны таптал иннигэр өлөр саата аҕыйах өллөхпүт диэн кэмсиниэхпит суоҕа диэн кэпсэтэллэр эбит. Дьэ ол курдук олорбохтоон баран Лаглария Дайс барахсан сиэллэҕинэ хаамтаҕына силлиэлээх сиэллээх сүүрдэҕинэ-көттөҕүнэ холоруктаах-кутуруктаах эгил-дугул сүүрүк диэн ааттаах атын туттаран үс хонугу мэлдьи бааттарыта Үһүс күнэ буолтугар ас тардан арыгы туруоран малааһын оҥордо. Дьэрэ, доҕорум, дойдугото Дорогунов Ньукулай, айан киһи толоруоҥ дуо, соруккун толор, кэпсэтиигин ситэр, Микитин атыыһыттааҕа Нохоской Моороппуоһугар түһэр, Лаама эбэ хотуҥҥа киллэрэн туттар, Доҕорум элбэх көлөнү көлүйэн эрэйдэниэ диэммин, ити эрбэр даа, мииннэрбэтэх энньэ аппын бааттардым, эн уон аҕыс атыҥ ындыытын соҕотохтообөөтө тиэттэҕинэ тиэрдиэх сылга этэ. Бараары сыарҕанан барыаҥ, кэлээри ыҥыырынан кэлиэҥ, биир хонон тиийиэҥ, биир хонон кэлиэҥ, кэлээри дьэ бэркэ сэрэнэн кэлиэҥ

Кэннигэр хаалар кэнчээри ыччаттаах киһи эбит буоллаххына, саһылын саарбатын эйиэхэ биэриэҕэ, онтон ыччат оһуох киһи эбит буоллаххына, саһылын саарбатын хаарга хаһыйыаҕа, сиргэ типсиэҕэ. Дьэ, эрэрэ буолларгын, атын үрдүттэн түһэр буолаайаҕын, түстэххинэ, бээҕиттэн хоргутар. ортоҕунан быһах суоҕа төбөҕүнэн тэбиэҕэ диэн хотун дьиэлээх тапталлаах табаарыһын үөрэтэ алгыы олорбута үһү дойду оҕото дорогунов ньукулайга аал уотугар аҕыйах тылынан алгыс алҕаан баран айах тутта дьэ ол кэннэ айанын киһитин атаара таҕыста үрүҥ көмүс миискэҕэ биир иһит аргыны кутан тахсан тойон сэргэтигэр кэлэн атыгар айах тутан алгыс алҕаабыт эбит аналлаах атым соргулаах соноҕоһум силлиэлээх холоруктаах кутуруктаах эгил дугул сүүрүк икки өрүгэс чороон кулгааххынан иһит дьоллоохтук сырыт алгыстаахтык айаннаа доҕорбун дойду оҕотун дорогунов ньукулайы иннин ибирэ суохтук тиэрт кэннин кэбирэ суохтук айаннат диэн тыл эппитигэр атаа хааннааҕынан хаһылыччы көрөн икки таныгытын тартатан икки кулгаан чөрөтөн өйдөөтүм диэх хайалаах кистээн дырылатта уонна уоһун көмүс миискэҕэ биттэ батарбаттаан аргыны бүттэ мэгик гыннаран баран тыбыыран дырылаттаҕа көр Оннук буоллун, диэн хотуна үөрэн атын төбөтүттэн сыллаан ылбыта үһү. Оксээгил-дугул сүүрүү хаттахха ноҕото, сиэлэн хааман силлэһи курдук сиксилиннэ, айаннаан холорук курдук ытылынна, уон аҕыс ат ындыытын ыарахатын турбатах буолла, сиэлбитин-хааппытын кубулуппата кудуххай хомнохтоох сылгы буолла. Сааскы кубулҕаттаах кулун тутар ойуун күнүгэр отут көс сири айаннаан дьалыһытта күн киириитин саҕана Охоской муора оппуоһун тутуста Лаамы куоратын таһыгар кэллэ. Дойду оҕото Дорогунов Ньукулай таһаҕастан тутуһан түспэтэр бинэрэ курдук диэн истэҕэ, үрдүк хайан тахсарыгар атын иһэҕин хаара икки хараҕын саба тибэн истэ, таҥнары түһүүгэ онно-манна үмтүк суллуом ээ диэн Куттанан икки хараҕын быһа симмэхтээн, ийэ-хара көлөһүнү сабыта саккыраан тыын быһаҕаһын тыынан испитэ. Илин өттүн атын салгын силлэй курдук сиксийдэ, кэлин өттүн хаар күдэн курдук көтөн холорук курдук ытыйда, маннык ат баара буолуо диэн түүлүгэр даа түһээбэт этэ, олоҥхо ата арай маннык ини дии санаата Охотскай оппуоһун тутан Лаама куоратыгар кэлэн биир эрэ хонно, Лагларье даайыһы биир хоноот аҕынна. Бэт тиэтэлинэн табаарын туттараат, аанньа даа аһаабата быһыылаах, атын үрдүгэр харалдьыттан көппүт хара олор курдук хап гына хатана түһэн дьиэтин диэки салайа таппыта аллаах ат барахсан айаннаабытынан барда. «Бэҕэһээҥҥитэ» диэн баара дуо, бэс төгүл түргэнник айаннаата. Дойду оҕото Дорогунов барахсан атын сиилиттэн тутуһан, кыпчыйыаҕынан кыпчыйан тутуһуоҕунан тутуһан испитэ. Оксе, аа, дьэ доҕоор, дойду оҕото Дорогунов Ньукулай дьэ үчүгэйдик тиэтэйбит баҕалаах Лаглария Даайыс барахсан тап таҕа күүһүн аргыһыт ааттааҕа хаартыһыт сүүнүүтэ дииллэрэ дьэ киһи даа дьахтарга иирэн тыһытыйар буолар эбит дьэ хас хонукка ньаандаар кулубаҕа биллэх буолаҥҥын сылаас бэриинэҕэ сытаргын көрүөхпүт дэһэн Окуоскай дьоно одуулаан хааллылар Лаамы-сүүнэ сүүлүктэрэ сүҥкэнник хомойдулар биэчэр тэрийээччилэр бэккэ кэлэйдилэр